A hmasa in ka subscriber zawh awm tak tak te chi bai u le. Christmas leh kum thar boruak a zo ta a, chhungkua leh mimal hna thil ah hna neuh neuh a tam a, ka rawn let har ta mah mah a, ka in thla hruang khawp mai a. Chuta kara episode seven kha copyright min rawn claim leh hnu hnu a, a tam zawk chuan in en hman tho ka ring a. Episode eight hi ka rawn dah hmasa a, episode seven chu ka rawn upload leh tho ang a. Hetiang a tlai khaw hnua copyright claim a awm hian a buai thlak thei khawp mai a, edit that leh te a ngai thin a. A indawt loh a upload a ngaih phah ta a, in lo remkhawm thiam tawh ngawt mai aniang chu. Comment lamah video thar in lo ngai chang reng a ni tih te ka lo hria a, ka subscriber te chungah ka lawm em em a. Poison Love Episode eight hlim taka en turin duhsakna ka hlan mawlh mawlh a che u. Dawhkana an thil tar mawi vir reng mai chu Fangyani chuan a va hmu fuh ta a, a en rengah chu thil chuan a natna a ti chhuak ta tlat mai a. Fangiani chu ngawi rengin a tho va, pawn lam panin a chhuak leh ta nul nul mai a. Chulai hmuna tlangval dang lo awm ve te chuan mak an ti a, enge thil dik lo a awm em ni tiin an lo zawt a. An hmeichhe hruai thenkhat te chuan a rui avanga an ngaihzawng te chu va pan angah puhin

Hrimeng pawh chuan nuam ti lovin ngawi rengin a chhuahsan ta zui bawk a. Fangiani chuan Hri Yi hnenah chuan, Khawiah nge ka awm tiin a zawt a. Hri Yi chuan, I natna chhuak leh a, helai room-ah hian kan luhpui che a nih hi. Engmah hlauthawng reng reng suh a ti a. Fangiani chuan, A van mak em em ve. Engmah ka hlauh thil min thawngtu pawh awm chuang si lova, engatinge hetianga ka awm ringawt mai le tiin maka ti em em a. Hriyi chuan, Hlauthawng suh, engkim a tha leh vek mai ang, bar neitute hnenah room min hman tir avangin lawmthu ka va sawi ange tiin Fangiani chu a chhuahsan leh ta rih a.

Tunah hian Doctor Hrian a enkawl mek a, a natna chhuah hian a tidamtu chu keimah chauh ka awm a, an rilru mu thih laia ka fawp emaw ka kawh emaw nih chuan reilo teah a rawn harh mai thin a ni. Fangiani hian a natna hi tihdam a duh em em a, a thil duh ber chu a natna tihdamna chauh hi a ni, a ti a. Hrimeng chuan a ngaihtuah let a, Fangiani nena an inhriat tan tirh a, Hriyi hnenah vawin hniam in kalpui rawh a tih kha a hre chhuak a. Hriyi thusawi chu thudik a ni ang tih pawh a ring bawk. Hrimen chuan Fangyani chu an in lamah a thlah haw a. Fangyani chuan, Zaninah khan thil hrilh tur che ka nei a tiin a sawi a. Mahse Hrimeng chuan, Min hrilh lo mai rawh, naktukah min hrilh zawk dawn nia. A vawt emai va lut lova hahdam tawh rawh a ti a. Hri hi a rawn lang ve leh thung a, a rilru a hah hmelin a inngaihtuah muk hle a. Fangian i tidam theitu chu amah ni lovin hri meng zawk a lo ni reng a ni tih ngaihtuah letin a thin a ur thar em em a. Bara Fangianin hri mengah a nghah laia dawhkana an thil tar vir reng mai kha. Hriie tih a lo ni a, bar ah chuan Fangyani a kal dawn a ni tih hria in ngawi rengin a lo thu ve reng chu a lo ni a. Fangyani hmuh ngei theih tura thu in indawi mutna thil kha a lo keng a, chu thil chu dawhkan ah chuan a tivir ta a. Fangyanin chu chu a hmuh ve leh a rilru chu a muhil zui ta a lo ni. Fangyani a rilru muthil tak hnu ah pawn lam pan a a chhuah lai te chu a lo hmu ru reng a. Hrimenga rawn lutin a rawn hmuh fuh tak si ah chuan a coat hak chu phel a a va buaipui zui ve tak nghal dan chu a ngaihtuah let a. Room ah Fangyani an dah tawh hnu chuan room ah Fangyani an hruai luh tawh hnu chuan Hrimenga hmuh loh hlanin indawi mutna thil chu a hnathawh lai a ti tawp ta a. Tichuan Fangiani chu a rawn harh chhun zawm ta a ni. A thil tih chu a han ngaihtuah let thin a, Dika inti lovin Fangiani laka chet dan atan chuan mawi lo a ti em em a. Fangian min ngaidam rawh tiin a phun sep a. Hrimeng a rawn lang ve leh a, Hriii thusawi chu a dik ngei em tih finfiah tumin Doctor Hria chu a call ta nghal a. Doctor nen chuan a tuk lama in hmu turin thu an ti fel ta a. A tukah chuan Hrimeng chuan Fangiani chu a movie en chak zawng te en puiin a chhuah pui a. Fangiani chu a hlim em em a, mahse Hrimeng erawh hlim hmel a pu lem lo. Fangiani chuan A hmuhnawm tih zawng a ni lo ni a hriat avangin He movie hi a hmuhnawm an tih vanga en pui che ka nia. Hmuhnawm i ti ve lo em ni? tiin a be thin a, mahse Hrimeng chuan a chhang mumal lem lo. An haw kawngah pawh Fangiani chuan, An movie en chu hmuhnawm a tih zawng te a ni ve reng reng em tih ti zawtin a la hlim em em a. Hrimeng chuan, Doctor Hruia ka va hmu a, i natna chungchang engkim min hrilh vek a, engati nge nangmahn min hrilh lo? a ti ta a. Fangiani inthiam lo chu a hamhaih zo ta a, Hrimeng, hrilh che ka tum lo a ni lo, ka tum alawm, chuvanga hmani zanah pawh zanriah ei dun tura sawm che ka ni reng a. Mahse sawi tan dan tur ka hre lo va, ka hrilh lawk lo che a ni, tiin a insawi fiah a. Hrimeng chuan, Min hrilh hmat leh tlaiin eng nge a awmzia a neih? a ti nghal a. Fangiani chuan, Hrilh che ka duhna hrei tawh lawm, mahse i bula awm kalh a duh rih si a, a ti a. Hrimeng chuan, Ani chuan i natna tih dam nan hian eng ruah hmanna ngei neih min hrilh rawh, a ti a. Fangiani chuan, Dam ka duh hleinem, in enkawl leh ka duh tawh lo. I bula ka awm chuan ka hlim a, ka him tawk a, chu lo chu thil dang engmah ka duh lo, a ti zui a. Hrimeng chuan a ngaihtuah let a, Hriyi an Fangyiani natna chungchang a hrilh lai khan. Fangyian hian a hmangaih em che vangin a natna tihdam lam pawh ngaihtuah thei lovin i bulah hun a hmang a, Nang hian a natna tawrhtir reng chu i duh em ni? tiin a lo zawt a. Hrimen chuan, Kha ka hmangaihna i ti a maw? tiin Fangyianin a kut a chelhna chu a thlah hmiah a. I naupang chhia mah mah lo maw? Kha hun tawi tihah khan engkim vangin ka lawm em em a nia. Mahse, ka mamawh lo ve, tiin Fangyiani chu a kalsan ta nghal a.

Hri a rawn lang a, a thil ti avang chuan a inngaihtuah muk leh a, chutih lai chuan door bell rawn riin. Chutiang zan rei tawh a, Ruahsur kar a rawn kal chu tu nge maw ni ang le tih ngaihtuah chungin. Kawngkhar chu a va hawng ta le, a rin loh lam daih. Hrimeng chu huh hnuang chungin a lo ding reng a. Hrimeng chuan, Ka kal tir tawh dawn a, khawngaih takin lo enkawl tha ang che, a ti a. Thil dang engmah sawi belh lovin ngawi rengin a chhuak leh nghal a. Fangiani pawh chu mi zan chuan mittui nen rilruna em emin hunah a hmang ral a. A tukah company lamah Hrimeng a rawn lang ve leh thung a, Mister Gu rawn kalin a rawn ki karh karh a. Hrimeng an a hmuh ve le, Pate Gu tiin a tho nghal thuai a. Mister Gu chuan, Tunge ka rawn hruai han en teh le? a ti a. Kawngka ah chuan nula pakhat a lo ding reng mai a. He nula hi Gu Wei a ni a, Mister Gu fanu niin Hrimeng nen hian an tet tet ranga inhre tawh leh inkawm chho tawh an ni a. Hrimenga company rawn zawm turin foreign atanga rawn haw hlim hlut a ni. I rihna a lo tla hniam leh tawh law tiin a inbe bawrh bawrh a. Chutih lai chuan Mister Hau chu Hrimenga office a luh tumin a rawn kal a. Gu Wei-a hmu chiah chu maka ti em em a, a pil zui ta nghal a. Fangian i rawn lang lehin phur lo zetin company-ah chuan a aw record leh tur buaipuiin a rawn lang a. Chutih lai chuan Mister Gu te pa fa leh hri meng chu office atanga rawn chhuakin an rawn chhuk thla ve mek bawk a. Loh theih loin Fangiani nen chuan an in hmu fuh ta. Gu Wei pawh chuan mak a ti em em a, chutianga an in en ta reng mai chu an karah eng emaw tak awm tura a ngai ta hmiah a. An rawn kal per tur chu Fangiani chuan kawng ken na chang pawh hre lova Wei Lin chuan a lo kuai her hram a. Chumi tang chuan Gu Wei chuan Fangiani hmel chu a chhinchhiah ta hmak a. Hrimbenga te bawk chu zanriah kil turin an lo lang zawm leh nghal a. Gu Wei chuan, Kha nula kha tunge a ni a? tiin Fangiani chungchang chu a zawt ta ngat a. Hrimeng chuan, Kan thawhpui a nih kha, tii chauhin a chhang a. Gu Wei chuan, A ni maw? Eng department berah nge thawh a? A lan danah chuan a duh che ang ka ti. In inpawh viau em? tiin a zawt leh a. Hrimeng chuan, Thawk tlang chauh kan ni tiin a chhang a. Gu Wei chuan, A nih ka ring reng a ni, ka tiang hmeichhia ka chu i duh lo tawp ang a ti zui bawk a. Gu Wei rawn lang leh in Hri Menga office lamah a rawn lut a, a room hi a chei dan a hlui tawh tlat tiin a milem tar sa te chu a lo thlak tir vek mai a. Ngam pa takin Hri Menga dawhkana a computer te chu a han hmet eng a. Hri Menga'n a wallpaper atana hman va tawk lem te. Fangia ni aw ang tak maia tawng thei tura a siam chu a va hmu ta a. Eng thil nge maw hei hi le tiin mak a ti em em a. Fangia ni rawn lang leh in tui in tur a thlit lai chuan staff te chuan Mister Gu fanu Gu Wei a rawn thawh ve dawn chungchang te, a hmelthat zia te leh Shimenga nen pawh an in hme em em thu te chu an lo sawi sep sep a. A thil thlit lai pawh chu hre chang tawh lovin a thlip a zawih zawih mai a. Chutih lai chuan Gu Wei chu a rawn kal a, Fang Yanni tui thlit lai chu rawn ti tuap sak pahin, Fang Yanni ni em, voice actress kha i ni tiraw tiin a lo be nghal a. Fang Yanni chuan, Aw ni e, min hria maw tiin a lo zawt leh ta. Water Utopia a kan voice actress leh Lake Guard a kan voice actress leh tur te chu engtin nge ka hriat lovang tiin Gu Wei chuan a lo be luam a. Tunah rih chuan thawk thar chauh ka la nia, tu vak mah hi ka la hre lem lo va, hri meng ti lo chu tu mah hriat pawh ka nei lo, kan inhmu chu ka lawm khawp mai tiin an inhmel hriat zui nghal a. Hri meng a rawn lang leh a, a office a lut chu a lo danglam huai mai a, a computer chu khawih tumin a va thu a, a han on chiah chu va tawk lem te kha bo ta daih mai, baka tiin tih lan leh phet a tum a, mahse a theih miah loh. Chutih lai chuan Gu Wei i rawn lut a, Hri Meng chuan a computer ringawt chu buaipuiin Gu Wei zawhna pawh engmah chhang lem lo va. Hri Meng chuan engineer call nghalin a computer siam tha leh turin a ti nghal a. Gu Wei chuan inthiam lo zetin, Kha va tawk lem teh kha maw, virus emaw ka tia ka lo delete daih a, a pawi ka ti lutuk a ti a. Hri Meng chuan Gu Wei thu sawi chu engmah a chhang lo va, hriat pawh hre lo awm hmakin a awm a. Chutih lai chuan engineer chu a rawn thleng a, a computer chu a han en sak ta nghal vat a. Gu Wei chu a intla hruang em em a. Engineer chuan a file a in delete vek avangin a lak let theih tawh loh thu a han hrilh a. Hrimeng chuan a uiin a thin ur em em mai a. Gu Wei in thlahrung lutuk chuan, Khatiang chiah chiah kha ka hmelhriat Japan-a mi ka lo siam tir leh ang, a ti a. Hrimeng chuan, Kha thil kha ka tan a pawimawh zei hria em? tiin chhuak nghal turin a ti a. Fangiani te senior kha bathroom-ah a rawn lang a. Chutih lai chuan Gu Wei chu mittui ta chungin a rawn lut ve a. Ani pawh voice actress a tliah ve mai a ni a, engati nge ka lakah hian a nun rawng bik em em mai le a rawn ti lut mawlh mawlh a. Fangiani te senior chuan a thusawi a hriat danah chuan Fangiani chungchang a sawi ngei a ni tih a hrethiam nghal a. I thusawi kal hmang atang khan kan hmelmaiin an hmel rau mai a, a ti ta a. Gu Wei rawn lang leh nghalin an call thar chah chhuah tha deuh mai chu a staff te hnenah chuan a hman dan leh a thatna a lo sawi fiah mawlh mawlh a. Chutih lai chuan Fang Yan-i chu lai vela a tei chu a hmu a, Fang Yan, min lo pui lawk mai ta che, kan call thar hi nangmah hian lo vuah chhin hmasa ber la a ti a. Fang Yan-i chuan engmah ka hre ve chuak lo va tiin kalsan a tum a, mahse Gu Wei chuan a ti lui tlat a. Fangiani chu a han vuah tir ta a, tichuan chu khawl hmanga a movie en tur chu a han chhuah ta a. Fangiani awm dan chu a en chik zui reng nghal a, Fangiani chuan a lehkhabu chu thlauh tawpin hlauhna ina hmana a natna chu a chhuak zui ta nghal a. Staff te chuan mak an tiin an mang ang ru tan a. Gu Wei chuan a vawi khat hmuh na ni avangin mak a ti em em a, a hlau let hling hial zawk a. Fangiani chuan hmalam panin a ke chu pen leh ta ther ther mai a. Staff zinga pakhat chuan a lukhum chu a lo phawi sak ta a. Staff te ngaihṭha lo chuan, Engei an fang hian i ṭha em tiin an lo be luai luai a. Chutih lai chuan Mister Hau chuan a lo hmur reng a, Hri Menga hnenah hrilh turin a tlan tak nghal a. Mister Hau chu Hri Meng nen chuan an rawn zui chhuak a, chutiang a fang hian i awm a hmuh veleh chuan, Khawiah nge Hri hi a awm tiin Mister Hau chu a zawt ta nghal a. Mister Hart chuan Hri Yi chu meeting room a awm thu hrilhin Fangiani chu an suk buaipui ta nghal a. Fangiani chu chawiin Hri Yi awmna room lama panpui a. Mister Hart chu va tlan lut ngalin meeting room chu an hman lawk duh thu hrilhin a va ti buai ta ngawt mai a. Staff te an chhuak sap sap a. An chhuahsan hnuah chuan Hri Meng chuan Fangiani chu hmanhmawh em emin a rawn chawi lut a. Hrimeng chuan, Ti harh rawh, tunah hian ti dam leh rawh a ti ta a, mahse hri hi chu a zam ta tlat mai a. A ti harh thei tu chu a mahni lo tih a inhrichiang tawh si a, a inring tawk thei ta miah lo mai a. Hrimeng a mang ang tawh lutuk chuan, Ti ta che, i ti thei a ni lawm ni? Kuah la, fawp ta che, a harh mai dawn a lawm a ti a. Hri hi chu zam che lutuk tawh. Min lo chawi kan sak rawh a ti deuh nuai mai a. Shimeng chuan Fangiani chu a han pawm kang deuh va, tichuan a dawt leh a enge? a ti nghal a. Shiyi chuan zam takin, Chuan ka pawm emaw, ka fawp emaw pawh ni se, a lo harh mai ang, a han ti a. A han kul hniam ve vat a, an pahnih chuan an en run ringawt a. Shimeng chuan maka ti tawh zawk, engbuaina nge mawi neih le? a ti ringawt tawh a. Hri hi chuan, Ka zam alawm, tiin a han ding chhuak leh rih a. Ka in ralring ve phawt ang, in buatsaihna tlemte tal ka neih loh chuan a ti leh rih a. Herman chuan, Eng in buatsaihna nge maw ngai le? Ka kiss anga dam mai ang i ti ni lawm ni, ti mai ta che, tiin a hrawk leh rih. Hri hi chuan a han kiss dawn thin a, mahse harh chhuak thei lo ang tih hlauh na ina khat tlat a. Ngaihtuahna tha deuh mai a nei ta a. Hri Menga hnenah chuan, I awm ve reng a tiang te chuan engtinge ka tih thei ang? a va ti a. Hrimeng rilru hman hmuh tur tih riang nen chuan lehlam a han hawi san leh rih a. Hriyi chuan in ring tawk lo zet chung chuan kiss a han tum leh a. Chutih lai tak chuan pawn lam atang chuan thla an lo lak sak khap a. Hriyi chuan Fangyani chu kiss pawh kiss hmain a rawn harh chhuak ta mai a. Hriyi chuan tifuh a intih em em khawp a. Chutianga Fangyani a rawn harh tak ah chuan Hrimeng chuan Hriyiin a kiss ngei a ni tih a ring a, a rilru na em em a. A se a man tih theih nei hek lo le. Fangiani chu a la chau em em a, a harh chhuah apiangah a bula Hri Yi lo awm zel avang chuan Hri Yi chu a tidam theitua a ngai nghet hmiah mai bawk a. Mister Hau chu Hri Menga office ah a rawn lut a, Fangiani chu enge an a tha tawh em ni a rawn ti a. Chutiang lam a rawn sawi ringawt pawh chu Hri Meng chuan a ngei em em a, Gu Wei hi ka office a lut tawh lo turin va hrilh rawh a ti nghal a. Mahse Mister Hau chuan a hrilh theih loh tur thu sawiin. Gu Wei hian min bum nasa lutuk. Yawi Yawi nena kan inkar min pawt ṭhentu a ni a. Gu Wei hian nangmah hnaih che duh vangin keimah aṭangin bul a ṭan a. Tichuan nangmah hnaih che tum a ni. Mahse, chumi vang chuan Yawi Yawi i ka chan phah a. Gu Wei hian hmanruaah chauh min hmang a ni. Ka hrilhsak thei lo vang che, a ti zui bawk a. Chumi rual chuan, Vawiin thil thleng langsar i hmu tawh em? tiin a phone chu a han phawrh a. Hri Meng chu a han entir ta a. Hri Yi leh Fa Ngiani thlalak chu an lo post dar leh luai luai tawh chu niin. Tih thei dang awm hek lo le. Chumi chungchangah chuan meeting an ko ta tawp a. Midang chuan Fa Ngiani leh Hri Yi chu in ngaizawng anga lantir mai an duh a. Chumi vang chuan an movie Lake Guard pawh chu mipuite en chak a hlawh zual ang a. An movie a role la tute pahnih in ngaihzawnna chungchang avang chuan an company tan vanneihna niin sum an hai luh hnem zawk an ring bawk a. Mahse, Hri Meng chuan chu thu erawh chu a pawm hauh lo mai. Hri Yi hnenah chuan, Enge i thuthlukna ni le Hri Yi? tiin a zawt a. Hri Yi assistant chuan a rawn chhan khalh a. Chutianga thu an theh darh dawn chuan Hri Yi fans tam tak chu an hloh phah ngei ngei dawn thu a rawn sawi ve a. Mister Hau pawh chuan chutianga thu theh darh ringawt chu Fangiani tan pawh a him lo tur thu a lo sawi belh ve bawk a. Mahse Hri Yi chuan Fangiani nena inngaizawng anga thu theh darh chu a pawm ta tlat mai a. Hri Meng chuan Fangiani hnenah chuan chutianga an kar thu theh darh chu a pawm zawng a nih leh nih loh a zawt ve ta nghal hmiah mai bawk a. Fangiani chuan Hrimenga company tan hmasawnna leh hlawkna a nih phah dawn chuan tiin, Hrimeng, ka puih ve theihna che ni mai a ti rilru a, ka pawm e a rawn ti chhuak ta nawlh mai a. Hriii tiin lam a rawn lang ve hleh thung a. Fangiani nena an inkar thu an theh darh chu mipui ten an awi a an rin theih nan, Fangiani chu a in a cheng ve turin a hruai lut a. A room atana a duh ber a thlan tir bawk a. Fangiani chuan Sawmi room saw ka thlang mai ange, a ti a. Chu room chu Hrimenga room ni thin a ni a. Hrimeng a rawn lang ve leh thung a. Mister Hau chuan Fangiani chu Hrigie inah a insawn luh thu a lo hrilh ve bawk a. Chu veleh car chu ti dingin a in her vut a, an in pui lamah chuan a kal ta nghal a. Fangiani rawn lang ve leh in a bungrua a rem velna leh a tihfelna velah chuan lehkhabu pakhat a hmu a. Chu lehkhabu a mipa naupang pahnih te chu una wan ni ngei a ni tih a in ziak bawk a. Fangiani chuan a lem te enin thuziak tawi te te chu a chhiar zel a. U nau pahnih te chu hmun pakhatah kalin an tei chhuak a, a u zawk chuan a nau chu a kalsan daih a. Haw kung pawh ka hre tawh lo va, in te tak hle ah min kal hnan a ni tih a lo inziak bawk. Chu in te ah chuan hmeichhe naupang duhawm tak mai hi a awm ve bawk a. Chu naupang thlem lungawi nan chuan Nursery Rhymes te ka sak sak a, ka hming chu Hrimengjun a nih thu ka hrilh a tiin a lo inziak bawk a. Fanghiani chuan a ngaihtuah let a, Hrimengjun? Chu hming chu ka hriat hnu a van ang em em ve maw le? a ti rilru neuh neuh a. A phek lehlam a han keu leh chuan chu naupang chu a tanna in atang chuan a tlan chhuak a. In lamah chuan a u leh a nu nen chuan an inhmu leh ngei a, mahse amah zawng tura a pa chhuak chu a haw leh tawh lo a ni tih a ziak tel bawk. Fangiani chuan chu thawnthu chu Hrimengan zan laia a hrilh ang chiah chiah kha a ni tih a hre chhuak a, a phek leh lam a han keu leh a, milem inziak chu pawhthlak sa in a lo awm a. Chu lehkha bukawmah chuan hri meng tih a inziak bawk a, Fangiani chuan a hlut em em a, a pawm vawng vawng a. Chutih lai chuan hri meng chu an intual kawngpuiah chuan a awm reng a, lut ngang lo lo si lo chuan a tawi khawm vang vel a. Chutih lai chuan Fangiani chu tukverhah chuan a rawn lang ta nawlh a, hri meng chuan a hmu ang tih a hlau leh hnawh hnawh si, a han biru leh rih. Fangianin tukverh puanzar a zar lai te chuan a kar phen atang chuan a lo en thla reng ringawt mai a. A tuka Fangiani a va thawh chuan Hri Yi chuan an tuk chhuan tur a lo buat saih fel diam tawh a. Hri Yi chuan, Tunah chuan pawn lam mite en rawn ber i ni tawh a, chuvang chuan i duh duh i chah thei tawh lo a nia tiin a hrilh thlap a. Mahse Fangiani chuan, I fans ten min khawina ti hlau em ni le tiin Engah mah a ngai lo thung a. Shigi chu a hnathil ah chhuah a ngaih vangin, Ka kal a nia aw tiin Fangiani chu a chhuahsan ta rih a. Hrimenga rawn lang ve leh thung a. An intual ah chuan motor chhung ah zan khua in a lo riak vel leh ngawt bik a. Shigi hna kal tur rawn chhuak chu hmuh in, a rawn hmuh ang tih hlav in rang zet in a pil bawh nghal zui a. Shigi kal hnu chuan Fangiani tei vel tal pawh hmuh tum in a la chang reng a. Chutih lai chuan Fangiani chuan a tuino ken lai chu a thlauh keh palh ta a. Hrimeng chuan a thawm chu hria in rang takin a lut nghal a. Fangian tiin a va au vak zui leh nghal a. A zak leh deuh si, awm dan ber tur pawh hre lovin a lai deuh hu a. Fangiani chuan engti tur a lo kal ngei ni? a lo ti a. Aah, hri hi khawihah nge a awm? a han ti ngawt a. Fangeni chuan a chhuah tawh thu a hrilh a, Hrimeng chuan, Ka lo nghak a nge, a ti ta hmak a. Fangenin a lo tih khi a chhar mawlh mawlh lai chuan Hrimeng chuan, Kalsan mai mai rawh, i zei loh lutuk vang a nih kha, a va ti leh kher a. Fangeni huat tawk a lo tling leh zel, Zei lo min ti maw? Nangmah zawk a nih kha zei lo chu tiin a kut at palh ta.

Fangel ni lah chuan coffee an dahna pawh la hre hek lo. Khawngin an dah ka hre miah lo a ti a. Hrimeng zawk chuan mahni in nana na chu lo hre chiang ang mai. A awmna chu a han hrilh leh te te a. Fangel ni coffee siam zo a rawn let leh chuan dawhkan ah an tukṭhuan tur inchhawp sa zawng zawng chu a lo zo vek tawh mai a. Hrimeng lah chuan zam hauh lovin, A pawi ka ti lutuk, ka rilṭam lutuk a, a la ti zui. Chutih lai chuan doorbell rawn riin, Fangianin a va hawn chuan tu mah an lo awm lo va, chhuatah hian parcel pakhat a lo let reng mai a. Fangiani chuan parcel chu inchhungah keng lutin a hawng ta nghal rup rup a. A hawng ṭan chiah chu Hrimeng chuan ngaihṭhat lohna lian tak a nei ta a, Fangiani hmuh ve chu a phal ta lo va. A rin lawk ang rengin chu thil pek tih bai awm tak mai chu Fangian i natna ti chhuak thei tel a lo ni reng a. Hrimeng chuan awlsam taka kawngkhar haw ngawt tawh lo tur a hrilhin a parcel chawp chuan a keng chhuak zui ta nghal a. A office ah keng lutin parcel chhunga lehkha awm chu a han chhiar a, chu lehkha ah chuan Hriyi hi kalsan rawh, a nih loh chuan ka that ang che tih a lo inziak kiau mai a. Hrimeng chuan Hriyi-a secretary chu rang takin a call ta nghal a. Chu parcel rawn thawntu address te pawh chu chhui chiang tur a hrilhin assistant pawh chuan address chu a lem mai mai a nih thu te a lo hrilh ve bawk a. Hrimeng chuan cctv footage pawh thlir tur leh rinhlelh awm a hmuh nih chuan chu mi chu chhui nghal vat turin a hrilh bawk a. An inbiak zawh chuan Shiyi secretary chu a ang nghal hluk hluk a, ka tih reng kha maw, tunah pawh fans ten buaina an siam nghal hmiah nia, Khawih nghal hmiah an duh mai hi, a ti nghal hluk hluk a. Hri Yi ve thung chuan, Fangiani hi ka bialnu tan a tling lo an ti avanga duh lo an ni a. Mahse, Fangiani hi ka bialnu tan hian tling tawkah ka siam dawn a ni, a la ti ve fan a. Hri Meng chuan chu gift chungchang chu a la chhui zui reng a. Police te puihna nen chu Gift a address inziak zawng zawng te, a thawntu address te chu a lem vek a ni tih an rawn hrilh a. Chutih lai chuan Fangian i rawn lang ve leh in Hri Mengen a kut a tuam sak lai te chu a lo ngaihtuah melh melh a. In hnuai lamah chuan thawm dang a hri ta tlat mai. Room atang chuan chhuak in, Hri Yi emaw tiin, Hri Yi, Nangmah em ni ti in a zawh a va. In hnuaia sofa a la chuan a phone lah chu lo thei nghilh daih mai leh nghal. A phone tal chu a lak si loh chuan tanpui tu ko tur pawh in a thei dawn si lo va. Baseball bat chu a hum chhuak ve ta ngawt mai. Hlau chung chung chuan khaw ru dar dar chung chuan in hnuai lam chu a pan thla ṭham ṭham a. A in a rawn lut nen chuan an in tawk ta thut mai. Hri Yi secretary a lo ni hlauh a, Sister Fang hian keimah a lawm ti in a lo au nasa mai. A phawi ka ti lutuk, i awm tih ka hre lova a tih zawm nghal a. Fangiani pawh chu a thaw veng huai mai a, engtin ngei lo luh theih zawk a han ti hu a. Secretary chuan chabi a neih thute chu a hrilh a. Fangiani chuan tui en tur te va lak sak in assistant chuan hrii hla demo rawn la tur a rawn kal a nih thu te a hrilh a. A awmna te hrilh in Fangiani chuan lak sak turin in chung lamah a kalsan a. Hrimeng rawn lang ve leh in a thil chhui tir report rawn thleng chu an rawn pe a, a han keu chiah chuh mak tih na in a khat ta. A tawp a Hriyi secretary hming sign Kawng Hriau Wei tih chuan a mit a la ta tlat mai a. Fangian i gift tuna paper awm chu la leh in a han dah tlang ta a, an kut ziak chu a in ang chiah chiah a ni tih a hmu chhuak ta a. Rang takin hri hi a khawl nghal chuk chuk a, a bulah a secretary a awm leh awm loh a zawt ta nghal a. Hri hi chuan a inah thil pawimawh la tura a tirh thu a lo hrilh a. Hri Meng chuan engmah sawi lovin call a ti tuap ta nghal a, Hri hi pawn a hrethiam lo kher mai. Fangian i rawn lang lehin inhnuai lama zu chhuk leh chuan secretary chu a lo awm tawh hauh lo mai a.